Adroddiad Adam Jones o brif straeon Sbaen yn cyflwyno Montpellier yn De Ffrainc. Yn ddiweddar yn Sbaen, mae wedi bod ymwneud go lew â straeon diddorol ym Mysg y Wasg. enwedig ar droseddion yn gwahanol ardaloedd o'r gwlad. Un o'r prif penawdau Papur Newydd a Phais yn ddiweddar oedd hanes am ferch ifanc 40 mlwydd oed, sydd wedi llofruddio yn Terega o'r ardal Catalunya. Cafodd y ferch ei trywanu gan ei chyn-bartner, sydd dim ond yn tair ar bymtheg mlwydd oed ei hun. Clofrid yr estro ar ôl y digwyddiad gan yr heddlu lle cyfaddefodd y dân am orau y cyfweliad. Yn sgil hyn, casglwyd dros 2,500 o bobl yng nghanol y ddinas yn arddangos eu unigeddigrwydd i'r arhosiad. Gwelodd un arwydd gyda'r slogan 'Cariad a Thrysu Cariad gyda Meddiant'. Yn dilyn cyfweliadau gan yr heddlu, gan gynnwys ffrindiau Gwynfor Goch, wnaeth y Ddynas Rhyng y Ddau gwympo dros blwyddyn. Yn ôl y Faer Maria Rosa Pereio, roedd y ferch ar ben ei hun pan ddigwyddodd y lofruddiaeth yn ei chartref hi. Cafodd ei chorchfyrddio gan fod tua wyth o gloch yn y nos gan yr heddlu, ac hyd yn hyn, nid oes yna sôn am bryd byddai'r treial yn dechrau. Hefyd ym mis y penawdau, caiff tair menywod o'r parti ffeministaidd Ffemin eu harestio mewn cyngerdd Wrth iddyn nhw trio protestio'n noeth gyda'r geiriau 'Mae etholiad yn gynnydd gwledig' wedi ysgrifennu dros eu chorff nhw. Protestadwyr y Blaid yn erbyn Gallardo, sef y gweinidog dros gyfiawnder o'r Parti Popular, a'i ddewis i wrthdroi yn ôl ar y deddf etholiad. Wrth gwneud hyn, ni fydd eu menyw yn gallu etholi mewn yr wythnosau cyntaf o'r rhagrwydd heb cael rheswm digon derbyniol. Bydd hyn hefyd yn rhoi barn ar yr eisoes i etholi os oes yna norma Mitus. Ar ôl i'r tair ohonynt cael eu thynnu allan o'r car, symudwyd y ddyn ymlaen i feirniadu y crych o gymeradwyaeth ar gyfer y protestwyr a ddaeth gan aelodau o'r Bloc Unedig, sef y parti Alun Chwith sydd hefyd yn rhan o'r barn fod dylan maen nhw cael yr hawl i etholi. Yn sydyn ymlaen i ochr mwy gwyddonol, roedd yna criw ar Barcelona, yn edrych ymlaen i strategaethau newydd mewn gynhadledd ar gyfer brechlyn i drio ateb afiechyd AIDS. Yn ôl un o'r arbenigwyr, mae'r llwybr hyd yn hyn wedi bod yn un anodd a llawn twyll. Yn anffodus, mae'r afiechyd yn cario ymlaen i effeithio pobl o bob rhan o'r byd, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae Rhys yn adrodd bod llond llaw o strategaethau newydd wedi cael eu chreu. Er enghraifft yr ymchwil Menyw Brechlyn Potensial Llai yn 2009. Ymysg gynhadledd, siaradwyd â chynigwyr am rhai ffactorau negyddol i'r ymchwil, er enghraifft y gost digonol y bwyd. Er hynny, rhoddodd y mudiad Catalanaidd Ivecat €4,000 i gario costau ymchwiliad Menyw Brechlyn. Hyd yn hyn, mae Evercat yn gweithio ar tri math o frechlyn. A felly, yn cadw at yr angl rhyngwladol, hyd yn newyddion, fe ddaw cytundeb newydd rhwng Sbaen a Russia ynglŷn â mabwysiadu yn y dde. Ym Madrid a ddaeth y cytundeb newydd sydd am rhoi mwy o gyfleoedd i deuluoedd Sbaeneg. sydd eisiau mabwysiadu plant o Rwsia. Penderfynodd Llywodraeth Rwsia am y syniad yma i osgoi cwblhau rhyw colur siawns i fabwysiadu plant. Hyd yn hyn yn Rwsia nid oes gan yr gymdeithas hoyw yr hawl i fabwysiadu, neu teuluoedd i fabwysiadu chwaith. Ers 1997 mae deillion Sbaeneg a Dranw yn byw yn Rwsia. Ei ddegmio 300 o blant. Ac ymysg y byd addysg, cafodd y cyn-myfyrwyr Juan Manuel Morales eu carcharu am berygl bywyd am drio'u cynllunio i ollwng bom yn y Brifysgol Baleares. Cafodd Morales ei arestio yn ôl ym mis Hydref 2020, lle wnaeth yr heddlu darganfod eu cynlluniau trwy ei ddyddiadur o'r enw Karma, a gwefannau sleiedig ar sut i greu bom. Cyn i'r arestiad, roedd Morales yn arfer astudio electroneg, ac yn ystod ei dedfryd fe ddaeth y dystiolaeth am sut prynodd Morales gwahanol mathau o asedau o'r we. Gyda'r mathau yma o asedau wedi eu rhoi mewn corchio'n eraill, Roedd Morales wedi llwyddo i gosod y bom, byddai wedi bod ffrwydriad trychinebus iawn. ac ymysg prif newyddion papur newydd se, cafodd y lofrydd Jose Breton ei trosglwyddo o'r carchar Alcolea yn Cordaba i garchar Vienna yn i fod ar wahân i'r cyrhaeddion eraill. Mae hyn yn golygu bydd Breton rŵan mewn gwahardddiad trwyddgydol eu 40 mlwyddyn yn y carchar. Cafodd Breton eu carcharu am lifruddio eu dwy phlentyn, dau a chwech mlwydd oed, tro cyntaf y ddau, ac yna fe llosgodd eu chorff nhw i cael gwared ar y tystiolaeth. Pob golwg, wnaeth Breton lladd ei dwy phlentyn i gosbi gyn-wraig ar ôl iddi hi gofyn am ysgariad. Bydd dydd Mawrth nesaf yn marcio dwy flynedd ers i'r dwy plentyn cael eu darganfod gan y heddlu. Penderfynodd nhw symud Breton mewn i waharddiad oherwydd ei hachos peryglus iawn. Ac felly, ymysg y wasg, mae newydd Abse hefyd yn sôn am sut mae Antalya yn gofyn am gydnabyddiaeth yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae Abse yn adrodd am sut mae llywodraeth Susanna Dayadh, sef Arlywydd y Cynulleidfiad Anwrlithia, yn cynnig prosiectau am gyd-weithrediad gyda Portiwgal a Moroco. Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol Sol Cortado y prosiectau cyd-weithrediad tramor gyda Moroco a rhanbarthau Portiwgaleg ynglŷn â adnoddau amgylcheddol a morol. Nid yn unig byddai'r prosiectau yma yn helpu'r amgylchfyd ond byddai'r ardal Andalusia yn derbyn datblygiad economaidd mawr i sicrhau mwy o gyfleoedd i dod â'r ardal mewn i'r golwg Ewropeaidd.